ئیش بکەین سەرەتا لێرەدا توانین سینتاکسەکە بگۆڕی وتمان هەر زمانێک بێ کە بتەوێت بۆ منە HTML مانەیە ئێمە من ئەمەوێت دوو تابم هەبێ ینی دوو ئیشی لەسەرکەم کۆنتترۆل و شیفت وەن و کۆنتترۆل شفتی دوو بکە یاخود ئاڵت و شفت و تو دەبینین ئەوێ بە گرروپێکی تر ئەمە لێرەیە ئەمە ئەتوانم ئەم فیلە ڕاکێشمە ئێرە دەبینین نۆ کانسڵکەم با ئێمە کلۆز کەین نۆ لێرە دابۆستە یەک شت هەیە ئەمەمانەیە کۆنتترۆل و بەستە با بگەێن کۆنتترۆل و شفتی تیەکەین ئەوە فیلەکەی بۆ هێناینەوە ئەمە شتەکانێتی ئێستا کەوتمان کۆنتترۆل و شفت و ئاڵت و شفت و وان ئەیکا بە یەک سینگل ئەگەر بتەوێت چەند فیلێ بێ ئاڵت و شفت و تو بکە گروپێکت بۆ دروست ئەکاتەوە لەمسەر ئەتوانیشی لێکەی ئەتوانی ئەمە کلیکی لەسەر کەی یاخود ئەمە ئەچێتە ئێرە لێرە دانوسرا لێاوت تۆ توانی بیکەی بەیەک بیکە بە دوو بیکەی بە سێی سێریکەن سێ فیل ئەتوانی لێ کاتە ئیش بکەی ئەتوانی بیکەی بە چواری وەگەبینن چواری واتوانی بەڕە و دایبنەوە کۆڵۆمە تۆ توانی بیکەی بەڕە و سێکن کۆنتتر ئاڵت و شفت و

ئەوە کە بینن واتەوام ئاوایش ڕایکێشم بۆ منەوە فیلێ ئیشەکەم لەسەرەوە فیلێکی تر دوو فیلی جیان ئەتوانم ئیشان لەسەرکەم و لێرەدا ڤیومانێ ڤیو گروپ ئەتوانی بە چەند گروپێکە سام گروپە چەند کۆڵەمیتیا یەکدانی تیاتوانم بیکەم بە دوو توان بیکەم بە سێ توان بیکەم بە پێنج پێنجدانەی بەڵام من یەک فیلمێ بۆ منەمە ئێرە سیمە سێ کۆڵۆمیتیا یەک دوو سێ فیلیتیا نەتوان بیکەم بە کۆڵەمەم گروپەش ئەتوان بڕۆم ئێرە ئەنوسم یەک دەبینین کردی بە یەک کۆڵم ئەگەر بمەوێ بیکەم بە دوو بەم شێوازی لێدەیە واگەر بمەوێ ئەم فیلە بێنمەوە بۆ ئێرە یاخود بێنمەوە ئەم گروپە ئەوە توام ڕایکێشم واتوانم لەسەری بۆ سم بەمسم کۆنتترۆڵ و کۆنتترۆل و شفت وان ئەی کاتە گروپی وان و کۆنتترۆل شفتی دوو کاتە گروپی دوو دەبینی چۆ گروپی دوو کۆنتترۆل و شفت وان ئەی کاتەوە دوو یەک ئەی کاتەوە کۆنتترۆل و شفت و تو ئەی کاتەوە دوو وەبرن کۆنتترۆل و شفت و وان ئەبێ بیکە

یاخود هەتەی نیو گروپێکی تر ئەوە گروپێکی تر دروست بوو سامەیە گروپ ئەمە دوو گروپ ئەمە سێ گروپ دروست بوو من ئەمێ ئەو گروپە بسڕمەوە ئەلێرە چمە سەر گروپ مەنووسم کلۆز گروپ دەبین گروپەکە نەما ئەمێ ئەم گروپەش لابم کە کۆم ئەتوان چەند فیلێکی تێداگەم واتوان نووسم کلۆز گروپ دەبین گروپەکەش نەما کەواتە کۆنتترۆل و شفت و وان یاخود ئاڵت و شفت و وان

من تەنها ئەوەی کۆنتڕۆڵ و شفتی وەنەکە کە ئیکا بە دوو کۆڵەمەوە تەنها ئەوە بەسە بۆ من ئەمەش ئەوە ئەتوانین چەند فیلێک ئیشی لەسەرکەی وەنمونە فیلی لێرە و ئەم فیلیشان لێرە دەبڵ فیل ئیشی لەسەرەکەم لێرەژە تاوام ئیشکەم ئەمە ژەمانەیە تاوانەی داهاتوو بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ